Yym, a i ni'n mynd i gorffen nawr gyda, falle i ti'n mynd i roi cap falle mwy uh, managerial arno nawr. So, i ni'n mynd i creu OTJ 11. So, y rheolau yw, i ti'n ishte yn canol cae, a mae eisiau ti dewis y deg chwaraewr arall a manager fyd, a dim ond chwaraewr ti wedi chwarae gyda i ti'n cael dewis. So, gallu hwnna bod, ti'n gwybod, unrhyw un o clybiau ti dros Gymru ta beth. Mm -hmm. um, so ewn ni trwy nhw. Wyt ti'n gwybod pa formation ti eisiau chwarae? Fi wedi meddwl falle 4-3-3 neu... Ie, yeah, no, yeah, ewn ni am hwnna. So, ble ti eisiau dechrau? Golgeidwad neu reolwr? E, rwy'n i'n golgeidwad i ddechrau, de. Ie. Yeah.
Mae cwpl o enwau dy fi. So, Doris De Vries nes i chwarae gyda yn y Swans. Mm -hmm. Wayne Hen nes i wrth gwrs uh, yng Nghymru. A mae dy fi John Ruddy fyd, legend, obviously, yn Norwich. Mm. Os un yn sefyll mas, neu falle un arall.
Ti'n gwybod un arall 'swn i'n gallu rhoi i fewn ydy Fraser Forster. So, oh, yeah. Nath Big Fraser, sydd wedi cael gyrfa dda, wedi chwarae Lloegr. Yeah. Um, dal yn Spurs rwan fel yr uh, ail ddewis dydy. Nath o ddod i Norwich yn hogyn ifanc yn y tymor lle oedden ni'n League One. Wow. Wired. Class, ie. Man Mountain. Oedd gynno fo ddwylo, de. Fatha rhaw, ie. Massive. Ie. Boi bach yn... Mae'r goalies mae cyd yn wahanol. Mae nhw'n wahanol. Ie. Mae nhw'n weird. Fraser yn bach yn weird. Ond good guy. Ie. Ac uh, oedd o'n special. Chwarae teg iddo fo. Ond swn i'n gorau mynd efo Wayne, dwi'n meddwl. Ie. Herwydd, dwi'n siŵr bod nhw rhyw oed eitha tebyg. a ddim llawer rhwngthyn nhw de. Di Wayne ddim wedi symud ymlaen i gael yr gyrfa efo'i glwb, so wedi gallu, chos sydd wedi holi fi yn gynnar, o'n i'n meddwl sa hwn wedi bod yn Premier League regular yeah. am i yrfa i gyd. Ond rhywle yn yr yrfa, mae goalies yn gorau gwneud y penderfyniad os ti'n hapus i fod yn number two, a uh, efallai bod Wayne wedi dechrau mor gynnar bod wedi cyrraedd mm. yr, yr teimlad yna yn gynt na'r arfer, ond oedd Wayne yn goalie brilliant, ti'n gwybod? Um, ond am llawer o Wayne ddim yn gallu neud, felly, ie, yeah, Hennessy, yeah, come on. Ie, yeah, a mae wedi bod yn wych i Cymru, ie, yeah, wrth gwrs. OK, ewn ni mlaen i'r right back nesaf fe. So, mae dyfu Angel Rangel, mm. Swans Legend, wrth gwrs, Chris Ganto. Yeah. Uh, a mae Luke Ayling da fi, nes i chwarae gyda fe'n Yeovil i fe. Mm -hmm. um, a ti'n gwybod, mae lan i ti, os ti eisiau meddwl pan o ti'n chwarae dyn nhw, sut o'n nhw pryd ni, neu ti'n gwybod, os ti eisiau ystyried y garfa, maen nhw wedi mynd ymlaen i cael. Ie, yeah. yeah, Luke Ayling yn rhyfedd, achos oedd o ar fenthyg yn Yeovil cyn fi, oedd o wedi bod yn ar spel fel yeah. canol cae, dwi'n meddwl. Ond, ie, so midfield ar oedd o. A wedyn dwi'n meddwl nes i ddod, nes Sean McDonald fynd yna, a gath o'i shiftio i fel fullback. Dwi'n cofio oedd o'n hapus ar y pryd. Yeah. Ond sbio'r yrfa mae wedi cael wedyn, chwarae teg iddo fo. Uh, ond, right back, Russell Martin yn arall, Russ, yn Norwich, yn dod i fewn, the Norfolk Caffu oedd nhw'n alw fo. a mae Russ, fatha dwi'n mor hapus i weld yr yrfa mae o'n cael rwan fel rheolwr. Yeah. Ond os ti'n sôn am ambell i chwaraewr, a mae o'n un o heina, sydd yn cael bob awns, ti'od, ddim bod o'n limited ability, bod o'm yn chwaraewr da, achos mi oedd o, ond mor broffesiynol, mm. um, a di gwneud y gorau allan o be, be, be sydd ganddo fo, be oedd ganddo fo, a cael gyrfa dda iawn rhyngwladol uwch gyngrair. So mae Russ right in the mix, ond yn gorau bod yn angel rangel, dwi'n meddwl. Clas o... Um, oedd oedd o'n fullback gwahanol i, really, be, be oedd unrhyw un i weld ar yeah. y lefel yna fo Abertawe. Fyny a lawr, uh, modern day fullback cyn i amser os lici di. Oedd yeah. o'n briliant. Iawn, wel, ti'n gwybod, mae'n edrych yn dda ar hyn o bryd. Ewn ni i'r centre halves te, so ti'n chwarae gyda sawl un um, yn y sfon sy'n sefyll mas. Gary Monk, Ashley Williams, wrth gwrs, gyda Cymru fyd. Kevin Austin. Uh, mae Dyfri Russ ar gyfer centre half, so ti'n gallu ystyried e fanna. Danny Gabidon a James Collins fyd. Mm. Rai sy'n sefyll mas, sy'n gwybod beth ti'n meddwl am centre halves. Un, un oedd y Norwich, de, Zach Whitbread. Os ti'n clywed am Zach o blaen. Dod i fyny drwy, uh, drwy system Lerpwl. Ac oedd o'n y sgwad, dwi'n meddwl, yn Istanbul pan oedd o'n ennill y Champions oh, yeah. League, fatha un o'r boys ifanc, oedd yeah. yn mynd i gael bonus masif am beidio chwarae. O, oh, good player. Gath yeah. o loads o injuries hefyd. Um, ond Zach, chwaraewr da iawn, diolch yn y tîm. Yeah. A Ashley Williams, mae o'n y tîm, yeah. wrth gwrs i fod o. Ie, yeah, mae'n rhaid um, i Ash bod yna. Big Ash, mae'n gawr, o'n i efo neithiwr, mae'n ein gwyllt, oh, yeah. allan. Yeah. Ond ti jyst gorau gadael iddo fynd. Fod i'r capten, yeah. geitho wneud be bynnag licitho. Good guy. Uh, o'n i'n rhannu stafell efo fo, efo Swans ag Cymru yn y dechrau. Ac um, am yrfa gath o. Do, God, yeah. Oedd o mor hwyr yn cyrraedd unrhyw lefel, non-league, Stockport, a wedyn Abertawe. A just gwella a gwella. A oedd o'n gallu gwneud bob dim, really. Mm. Dwi'n meddwl 'sa Ash 'di gallu bod yn un o'r y goreuon. Ddim yng Nghymru, achos mae o ym Mhrydain. Os oes fod twtch bach yn dalach eich Chos eich sa bobl wastad yn meddwl, not the biggest, mae'n rhyw six yeah. foot, ond o'n am byd oedd yma'n gallu neud. Yn yr awyr, mor gorfforol, yn dda, fatha yn ymddiffyn, dda mewn meddiant yn amlwg, ac just arweinydd, felly, ie, yeah, mae Ash i fewn yna. Centre off arall wedyn, o Gabs yn uffar o chwriwr. mor gyffyrddus mewn meddiant. Um, James Collins, dwi ddim wedi chwarae fo neb fatha Ginge oedd... Ti'n gwybod, mae yna rei amddiffynwyr fel John Terry, lle mae'r bel fatha magnet. Oh, yeah. Sut mae o'n blocio bob dim. Yeah. Ond oedd gen fo just y ffordd ma o fod yn yr lle cywir drwy'r amser. Um, Dwi'n mynd i fynd am y mêt, boi o'r enw Gary Warren, nes i ddeud y stori efo whisky, Inverness, ella ddim o ran gallu, ond mae o yna ar gyfer tîm morale. Top bloke. Ie, tu ôl i Llen, Gary Warren, he's in. Cool, reit, ewn ni i'r left back te. Mae 'da fi Alan Tate lawr fan hyn, oedd e 'di chwarae left back tipyn bach, wrth gwrs falle bach o centre half hefyd. Sam Rickett, Neil Taylor, Ben Davies wrth gwrs. Sim chwarae lot efo Ben. Na. Nath o dorri fewn i tîm Abertawe ar ôl i fi adael. Ond dwi'n cofio eistedd ar y fainc i un gem Cymru wrth i ochr o. A mae rai bod o'n, dwi'n gwybod, ugen. Oedd y ffordd o'n gweld y gem, de, fatha mor eiddfed. Sydd ddim yn syndod rwan pan ti'n gwybod yeah. y math o gymeriad ydi o. Ond oedd o'n gweld y gem fatha coach, hyd yn oed ar yr oed yna. So ti'n gallu gweld sut mae o'n gallu rheoli um, gêm ar y cae. Yeah. A dwi'n siŵr os fysa fe eisiau, mi wneith o'r reolwr da iawn yn y blynyddoedd i ddod. Ond nes i'n chwarae digon efo fo. Tails wedyn, oh, briliant. Yeah. Eto, tail, tails dwi'n mynd i ddewis, dwi'n meddwl. Yeah. Um, achos un o'r chwaraewyr na sydd ddim yn cael ei werthorogi digon. Yeah. Un o'r chwaraewyr na fysa bobl yn sbio ar y tîm na 2016 yn meddwl Ella bod o ddim y chwaraewr pwysica yn y tîm, na, ond a player's player, ti'n gwybod? Ella bod chwaraewyr fatha Tales, gen ti Nico Williams rwan sydd fatha yeah. briliant, ond gwahanol. Y Tales rhywbeth fatha cadarn, saff, ti'n gwybod beth chdi'n mynd i gael gen fo. Uh, os o rhywun angen cael ei smasho, o chdi'n gwybod fysa Neil Taylor yn gwneud hynna er yeah. mwyn codi ysbryd o fewn y tîm, felly ie. Yeah. Tails. Solid.
So wedyn ni, mae dyn ni ti OTJ yn eisiau yn y canol cae. Diolch. So mae eisiau ti dewis dau uh, i chwarae gyda ti uh, yn canol cae. So mae, ma, well, ma, fi'n meddwl mae canol cae oedd uh, yr ardal lle oedd cymaint o chwaraewyr clas gyda ti. So mae Leon Britton dy ti wrth gwrs, Darren Pratley, Ferry Bode yn Swans, Joe Allen fyd wrth gwrs, Joe Ledley, Andy King, fi roi Gilly, Matt Gill. chwarae Norwich. Yym, a wedyn ni falle roi bach ymasodol, David Cotterill, Aaron Ramsey, wrth gwrs, Andy Robinson, Wes Hoolahan, Jody Gomez. Mae cymaint o enwau gwych fan'na, yn does? Mae hwn yn tough one. Oes. Be am fod yn onest, swn i ddim yn dewis yn hun yn y tîm yma. Uh, ond dwi fewn. Ie. Yeah. Um, Leon Britton, gorau bod i fewn. Ie. Yeah. am chwaraewr. Dwi'n meddwl bod o 'di helpu bois fel Joe wedyn i gael yr yrfa mae Joe 'di gael. Oherwydd ti'n sbio ar Leon yn meddwl, pwff, os mae hwn yn gallu neud. A seis ar y boi, sy'n byd ohono yeah. fo. Ac yn rhyfedd, dwi'n jocian efo fo, ffaith, o'n i'n gadw allan o ganol cae yn y dechrau, chos o Kenny Jackets yn licio bois mawr ganol yeah. cae. Ar y pryd, pel droed yn mynd rownd mewn uh, cylchoedd chydig bach dydy, trends a beth sydd yn gweithio ar y lefel ucha. Yeah. Pawb rwan eisiau inverted fullbacks, uh, oherwydd mae Pep yn gwneud bla bla bla. Ar y pryd, Patrick Vieira, Emmanuel Petit, Steven Gerrard, boes yeah. mawr oedd ganol cair, really. So, Kenny Jackett yn licio chwarae fi, weithiau efo Chris O'Leary, so bit two big uns, a Leon Britton ar y dde. A ti'n meddwl, so hyn, cwpl o flynyddoedd wedyn, no way, swn i'n chwarae. Yeah. Achos, oedd Brit yn briliant, yeah. technegol, a training, dwi'n mwyn cofio fo'n rhaid y bel i ffwr. Seriously, yeah. ti'n neud y boxes, um, pedwar nebyn dau, yeah. cyn bob sesiwn, Brit byth yn rhoi y bel i ffwr. Mm. fatha oedd o jyst yn gweld y gêm mewn ffordd wahanol, fatha bod o'n chwarae slow motion os lici di. Uh, felly, Brit, briliant, mae o fewn. Mae'r ail un mor tuff. Achos Ferry Bode, ti di clywed fel fan Abertawe, dwi'n siŵr. Ie. Yeah. Pa mor dda, mae o'n chwarae bach o urban legend, Ferry. Ydy, ie. Yeah. Fysa math o chwaraewr fans clyb eraill, eich ddim wedi clywed amdano fo. Mm. Waw, am chwaraewr. Dwi'n cofio fo'n arwyddo i Abertawe, o'n i yeah. ar yng Ngwyliau. Um, O'n i 'di cael dwy flynedd efo Abertawe, o'n i 'di cael llawdriniaeth, felly o'n i'n gwybod o'n i allan am sbel, a cofio penawdau, dôn am Twitter a bethau, clwb website ella, Abertawe wedi seinio'r boi yma, The Dutch Roy Keane. Dwi'n cofio gweld yr erthigol, wow. dwi'n meddwl, oh no, bwyd i hwn, hwn yn mynd i ddwy'n yn safle fi. Yeah. A bloody reit, achos oedd hi passing range o, mm. oedd scary, yeah. ffordd oedd yn seithi a sgorio, dim backlift, ac oedd o'n gallu brathu, ti'n gwybod? Oedd o'n Dutch Roy Keane, dwi'n yeah. rili am chwaraewr. Um, ond bod rhaid i fi fynd efo Joe, rili really, does. Ddim yeah. gwn i'm hen i o gwbl, achos class act. Yeah. Um, a dwi'n jyst yn gobeithio fod bobl yn mynd i werthrogi Joe digon ar ôl iddo fo adael. Oherwydd, I fi, mae Joe yn un o'r ddeg gorau Cymru yn hawdd. Yeah. Dwi'n gweld ambell i beth lle ti'n gweld rhywun arall o'i flaen o ti'n meddwl, eh? Mm. Players, player. Eto, ni sôn am Neil Taylor. Mae Joe yn cael ei werthorogi gen bawb yndi, ond ddim, ddim mwy na ma' n- mae o gen y chwaraewyr sy 'di... Ie. ...chwara' efo fo. Dibynadwy, dewr, mewn meddiant, allan o feddiant, ti'n gallu trystio fo. A nes i ddeud hyn wrtho fo'n ddiweddar, rhywbeth ma' bobl yn diystyrru, iawn, ydi y ffaith, nes i fynd â mhlant i dwy o genod i Anfield am y tro cynta' yn ddiweddar. Stadiwm arbennig, nes di weld 'u perfformiad nhw yn erbyn Man City, a'r awyrgylch, a nes i feddwl, yn gwylio'r gêm yna, A wedyn nes i ddeitha fo, nes di chwarae i'r clwb yna am bedair mlynedd. Ie. Yeah. Gath o lot o anafiadau do, ond mae wedi chwarae Lerpwl am bedair mlynedd. A pa mor agos oedd o i fod yn rhan o'r tîm nath ennill Premier League. Ie. Yeah. Slipped Steven Gerrard i ffwrdd o ennill y Premier League. Dwi'n meddwl bod y symudiad i Stoke wedyn wedi newid sut mae pobl yn gweld yeah, sicr, ac yn yeah. asesu gyrfa Joe yn anffodus, oherwydd i fi, mae o cyn bwysicad ag Aaron Ramsey yn hawdd o ran be' ma' 'di gyflawni i Gymru. Yy felly ie. Joe i fewn. Joe ie. 'Na ni.
Solid. Canol cae fanna. OTJ gyda Brits a Allan yn ishte y ddau ochor. Yym ewn ni i'r right wing wedyn 'ny. Yym dim ond dau un wy sy 'da fi fan 'yn. Gareth Bale fi'n gwybod oedd e'n falle yn chwarae fwy yym ti'n gwybod oedd e'n dod trwy'r defence a falle yn symud 'na oedd e'n ifanc iawn pan oedd ti 'di chwarae gyda fe yng Nghymru. Um, a mae 'da fi Nathan Dyer 'fyd um, yn y Swans. Eto oedd e'n ifanc right ar diwedd cyfnod ti yn y Swans ond fi'n siŵr ti'n gallu gweld fel y pace 'na. Ie, yeah, na i fynd te. Mae gen i un chwaraewr, iawn, dwi'n mynd Gareth Bale, yeah. un ochr. Just bod rhan o'r garfan efo fo, pan oedd o'n tanio, dechrau tanio, chdi'n gweld o'n tyfu i fod y chwaraewr oedd o. O, oh, waw. Fe yeah. wedi gweld un byd tebyg. Fatha machine oedd yn gallu gwneud rhywbeth, ond yn gwenu hefyd. Oedd fatha, disgrifio Gareth Bale fel Mae bob chwaraewr proffesiynol, dwi'n meddwl, wedi bod pretty much y chwaraewr gorau yn ei dosbarth nhw yn yr ysgol. Ie. Yeah. Mae Gareth yn chwarae pêl-droed proffesiynol bron fel oedolyn yn chwarae yn erbyn plant ysgol. Ie. Yeah. Fatha dyna sydd o'n i'n teimlo. Fel, mae boi mae'n chwarae gêm wahanol i, i fi. Ond oedd gan efo'r elfen blentynnaidd yn mwynhau, yn giglo, yn chwerthin. Special, ti'n gwybod? Da ni yn 'i werthfawrogi fo, dim cwestiwn, ond weithiau ti'n gorfod pinsio dy hun a meddwl, wow, pa mor lwcus da ni fel gwlad bod ni wedi cael gweld y boi yma, nid jyst y talent, ond y ffaith bod o'n gwneud o i Gymru ddim yn fwy na'i glwb, oherwydd gath o gyfnod efo Spurs a Real Madrid yn dechrau fatha un o'r goreuon erioed. Dwi, I fi, fo ydy'r chwaraewr gorau erioed o Brydain. Ie. Yeah. Na, fi'n cytuno, ie. Fatha, dwi'm yn cofio Kenny Dalglish. Mm. Mae'n siŵr fo fysa'r gorau erioed o, o'r Alban. Gareth Bale ar ei ora, cystal â unrhyw un sydd wedi chwarae Lloegr, yn y marn i. Um, so ie, yeah, mae o fewn. A wedyn yr ochr arall, ddim wingar, so nhw'n chwarae fo fel wingar, so o'n drifftio gneud beth licith o. Ie. Yeah. Uh, Wes Hulahan. Ie, yeah, Wes Hulahan.
Ie. Yeah. Um, o Wes, de. Am dalent. Ie. Yeah. Yn Norwich. A dwi'n meddwl, na i, na i enwi'r streicar rwan. Dwi wedi chwarae fo ymwysodwyr da, a, a na i gyfuno hwn efo Wes. Dwi wedi chwarae fo ymwysodwyr da. Trons, be ddi'r rhestr sgyn ti fanna? Ie, yeah, so mae Dyfi ar y ochr arall, Ched Evans a Trons. Awn ni up front, mae 'da fi Jason Scotland, Craig Bellamy, Sam Vokes, Hal Robson-Kanu, Bayo Akinfenwa, Robert Earnshaw, Grant Holt. Ie, Dyna yr enwau sy 'da fi. Ie, i gyd yn anhygoel, Trunds, briliant. Uh, dwi am fynd efo Grant Holt. Ie. A cyfuno fo Wes, achos oedd y ddau yna i Norwich, de. Go iawn, man. Clas.
Briliant.
Mm. A oedd y promotions na, so dwi'n deithi nhw, na, os dwi'n gweld nhw, na i brynu drink iddyn nhw. Achos yeah. nhw ydy'r rheswm pam gysi i godydd cyflog ddwywaith. yeah. So, ti'n gwybod, nath yn agent i mor dda i gael cytundeb yn Norwich. Dwi ddim wedi ennill pres anferthol yn y byd peldroed, ond y contract gorau ges i oedd Norwich. So, nes i fynd i Norwich a dyblu yng nghyflog o'n i ar yn Abertawe. So, yn Abertawe o'n i ar gyflog eitha isel, oherwydd o'n i wedi bod yn yeah. Welsh Prem. Ond nes i ddyblu 'nghyflog i fynd i Norwich. A wedyn oedd o yn y contract, os 'da ni'n cael promotion yn y tymor cynta, mae o bron yn dyblu eto, a wedyn os 'da ni'n cael promotion yn yr ail un, mae o bron yn dyblu eto. Yym, dim ots faint o gemau o'n i 'di chwarae. So fel arfer, hynna'n stupid o ran Norwich, ddylia yeah. bod yna fatha, os mae 'di chwarae 20 gêm, yeah. mae 'di chwarae ran i fi, oedd o'n cicio fewn. So dwi'n deud diolch i un, Brian Gunn am roed y tri y contract i, diolch yn fawr. Yeah. A Grant Holt a Wes Houlihan oedd y ser yn y tîm yna. A just briliant. Dau chwaraewr hollol wahanol. Holt i fatha just rhyw runaway train, fatha bull in a china shop, ond mor effeithiol. a Wes jyst class, seriously. Fatha, o ran y gallu, sôn am Brits byth yn rhoid y bel i ffwr, Wes fela mewn ffordd wahanol, fwy ymosodol. Fatha, sawl gwaith sa fo'n nutmegio fi. Ie. Wes? Oedd o, o'n i'n annoio fo actually, achos oedd yng nghoesau hir, gangly fi yn fatha, mynd yn dyn arno fo, ffawlio fo bethau. Uh, ond, ah, chwaraewr special, a dwi'n falch bod o wedi medru, so Wes yn hawdd wedi gallu jyst bod yn League One player, mm. chos do'n y manager yn cael y gorau allan ono fo. Ond nath Paul Lambert gael y gorau allan ono fo, ath ymlaen i goflawni loads o gapau i werddon, sgorio neb yn yr eidl yn yr Euros, pethau bach fel la, ti'n meddwl, ie, yeah, y boi yna'n heiddi yna. Wel, gwych, ti'n meddwl, mae'n frontline sy'n uh, gwych, really. A mae eisiau ti dewis reoler, mm. so pa un sy'n sefyll mas i ti i reoli'r um, dream team na? Um,
Dwi'n meddwl Roberto fysa y rheolwr gorau o ran peldwyd modern, tactegol. Lambert yn cael y gorau allan o chwaraewyr. Ei, nes i ddysgu lot gan Terry Butcher, good and bad, ond yeah. ar ei pethau ni'n meddwl, dwi'n mynd cytuno fe hyn, de. Yeah. Mor hen ffasiwn yn ei ffordd. Ti'n gwybod, oedd Terry Butcher fel... Oedd o contradictio hyn drwy'r amser. So, sa fo'n deud cyn y gêm, uh, Deuda bod ni 'di ennill yr wythnos cyn, so dweud boys I trust you with my life. A wedyn ar ôl y gêm ti'n colli. you boys deserve to be shot! a ti'n meddwl, ti'n mynd o, you trust us with your life. Yeah. I, mae'r boi eisiau seithi ni. a oedd o'n colli demp ar gymaint uh, tu allan i'w uh, stafell i ddesgo. Yeah. I swyddfa fo. Oedd 'na dwll yn y wal. Union siâp i ddwrno, lle oedd o 'di rhaid i ddwrn drwg. Just wore his heart on his sleeve, ond good man, uh, ond rheolwr fi di Chris Coleman. Chris Coleman, ie. Un cap nath o roi di fi, ond oedd hynna'n ddigon, achos os ti eisiau dyn i arwain stafell newid, Chris Coleman's your man. Ie. Yeah. Wel, na ni, ti eisiau darllen y mas te? Ewn ni trwy ar the, yr OTJ 11. OK, Wayne Hennessy yn gol. Gennym ni fullbacks Neil Taylor a Angel Rangel. Ashley Williams a Gary Warren, sut ddiawl mae o di gwneud y tîm yma? Dwi'm yn gwybod, ond tîm morale. Dwi, ei, yr un yn cwestiwn i fi. Swn i a Gary Warren yn sbi arni'n gilydd yn y line-up yma. Be dyn ni'n dam yma? Ffain. Liam yeah. Britton a Joe Allen ganol cae. Wes Houlihan a Gareth Bale tu ôl Grant Holt efo Chris Coleman yn arwain y tîm. Wow. A mae Chris Coleman yn dod allan am night out efo ni hefyd. Yeah. So, yeah. Great.